Taihoa, me tō ai tērā! Nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā kāpeka i tō ai tia.
I tēnei rārangi ka aro tātou ki ngā kāpeka kua tō ai tia, i whakatauhia i runga i te hanumitanga o ngā kurahuna, ngā mahi papai, ngā hapa i whai wāhi atu ki te kiriata me ngā ataata rawe. Me āhua roa ngā kāpeka e whai wāhi mai ai ki te rārangi. I te nuinga o te wā, he mea nui ēnei kāpeka ki ngā kaupapa matua o ngā kiriata, nō reira, kia mataara. No,
I am your father.
Tuangahuru Final Battle, Avengers Endgame.
We're the Avengers. We gotta finish this. Mo te nuinga o Endgame, ka whai ngā Avengers i ngā Infinity Stones kia hoki mai ai o rātou hoa. Ka kotahi atu a Thanos ki te pakanga ki a rātou, ā, ka whai wāhi mai ngā kiripuaki maha o te Marvel Cinematic Universe.
Back to me.
He maha ngā āhuatanga pai, ka hua ake i ngā tuahangata, ka hoki mai, me tētahi karanga pakanga assembled pai. He rawe hoki tā Captain Marvel uru mai ki te kiriata me tana whawhai ki a Thanos. Ahakoa te whawhai nui i waenganui i a Iron Man rāua ko Captain America i Captain America Civil War, I tūmeke kē atu tātou i tā Captain America hāpai i te rākau a Thor. Waihoki, me mātaki anō i te nui o ngā kura huna me ngā kōrero ngahau.
Relive the moments again and again. You lose this again, I'm keeping it. You'll love it 3000.
Tuaiwa Electric Slide Police Story. Ka tukuna e tētahi ariki hara ana apataki ki te mōro hei whawhai ki a Selina, nō reira, ka mate te kiripuaki o Jackie Chan, ā, ka kui ki te oma ki roto ki te āwhina i a ia. Hei hopu i te kāpeka nei, i mate ia ki te oma puta noa i ngā toa me te peke whakapaparanga hei whai i ngā tangata tūkino. Engari, i tana mōhio me heke ia i te papa o runga ki te papa tonu, ka peke ia ki te rākau, ka neke ai ki te papa. Kotahi anake te kāpeka nei, ā, he nui ngā rama ka tukia e ia. Me tō ai i te āhua uaua o tēnei mahi a Chang. Tuawaru, Satellite Drop, Cloverfield. Mutu ana tā tētahi weriweri turaki i te tāone o New York, ka whakaatu a Cloverfield i ētahi hopunga whakaahua nō mua mai i te turakitanga. Nō Rob i tētahi putanga me tētahi atu i Coney Island.
I had a good day.
Me āhua nui ngā tōaitanga e kitea ai tēnei kurahuna, Heoi anō, i hua ake ngā kōrero, he āmiorangi kē te irakati rā. Nā JJ Abrams tēnei kōrero i whakaū me te kī he hononga ki ngā āhuatanga whakatairangatanga o te kiriata. I whakatō hoki a Abrams i te whakaaro he hononga pea tō te irakati ki te motunga waka nō The Cloverfield Paradox. Kua akiaki a JJ Abrams me tana hunga whai i te tōaitanga o tēnei kāpeka. Tuawhitu Pop Culture Extravaganza Ready Player One. Ka arahina e Parzival tana ope hei tāpu i tā Innovative Online Industries whakahaere i te ao ataata o Oasis.
First to the key!
Nā te āhei o ngā kaitākaro ki te whakahāngai a rātou avatar hei whai i ngā mea rongonui, He maha ngā momo kiripua ki rongonui. He māmā te kite i ngā toa nō Overwatch me Halo, he āhua uaua ake te kite i a Battletoads, Gremlins me He-Man. He uaua te kite i te momo pēnei i a Sonic, i te kaiaka mīhini nō Aliens hoki i ngā nekehanga tere o ngā kāmera. Ahakoa te oa te māka o ngā hāngaitanga ki a Terminator me Child's Play. Tuaono, The Closing Whisper, Lost in Translation. Ka tūpono atu a Charlotte rāua ko Bob ki a rāua anō, nō rāua e haere atu ki Hapani, me te aha, ka hua ake tētahi hononga pai. Nō Bob e whakarite ana ki te hoki atu ki Amerika, ka whai ia i a Charlotte e pai ai tana poroporoaki atu. Kāwhi rāua ka kōhumuhumu ia ki a ia. Ahakoa ko ngā au kei noa iho e rangona ana, i kaha tōaitia e te hunga whai i te kiriata nei te whakatairangatanga. Ko ētahi ka tōai i te kiriata tonu. Ahako ngā tini whakapae, nā te ringatohu te kī, nā Sofia Coppola, te kōrero mā Bob rāua ko Charlotte noa iho. Tuarima, Head Explosion, Scanners. I would like to scan all of you in this room, one at a time.
Waiho mā David Cronenberg te marea e whakaohorere, e whakawehe anō hoki i te wā kotahi. I tēnei kiriata whakawehi, ka whakatauira te kamupene Consec i a rātou scanner hou ki tētahi mātai hinengaro mataora. Heoi anō, he nui ake ngā pūkenga mātai hinengaro o te tūao, tērā i te kaiwhakataki, me te aha, ka nini te māhunga o te kaiwhakataki. Ko ngā hua o ēnei mahi he kino rawa atu, ka mutu me tō ai rawa e mōhio ai koe he mea hanga noa. Ka mutu ka tō ai koe i tēnei wāhanga tūkino, he kaha nō ngā pahūtanga me ngā waiata.
Move everybody out now! Call contact leader!
Tuawhā, Lobby Shootout, The Matrix. No one has ever done anything like this.
That's why it's going to work. I tōna tikanga, he tārore tāngata tā te ao ataata o The Matrix mahi. Nā reira, ka kāwhakina a Morpheus, nōna ka ngana ki te whakakore i tērā ao. Ka whakawehe a Neo rāua ko Trinity i ngā tāngata nō rāua ka tomo atu ki tētahi hangatanga hei tohu i a ia. He waiata whakahīkaka a Spy Break nā The Propeller Heads. He rawe ngā mahi a Nio, heoi ka eke ki taumata kē atu i ngā hopunga whakaahua. He māmā te mātaki atu i te pōturi o ngā kāpeka. Tuatoru, Pool Fantasy, Fast Times at Richmond High. Mum, do you have company? It's just Mark and Mike from school. Right.
Ka kore mahi, ka kore hoki te wahine a Brad i tana tau whakamutunga i Ridgemont High School. Heoi anō, ka whai ia ki a Linda, he wahine i kaukau i roto i tana puna kaukau i tētahi pō. Ka pōhewatia e Brad ngā āhuatanga katoa o tana puta atu i te puna me he tauira kākahu. You know how cute I always thought you were.
Ka kaha kē atu ngā āhuatanga tairatanga i a Phoebe Cates me te hau maringi, he pai tēnei āhua ki te hunga mātaki, ā, ki a Brad anō hoki. Ahako te karihika o te kāpeka wahine mate wahine i te hopua i a Wild Things, ka eke ki taumata atu anō i Fast Times i te kirikautanga.

Why she wouldn't even harm a fly. Kare anō kia tae ki te mutunga, engari kare e roa. Tēnā o Haurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei a hea puta ai ā mātou kiriata hou, ka pai, me hoki. Tuatahi, Trooper hits his head, Star Wars Episode for, A New Hope. There's no one here. Nō Luke me ōna hoa e whāia ana e te Galactic Empire, ka mate rātou ki te huna i te Death Star. Ka ngana a C-3PO ki te āwhina i a Luke, ka whakawhāwhātia ia e ētahi Stormtrooper kūare. Me uaua ka kite i te mahi kūare a tētahi o ngā Stormtrooper i te tere. Take over.
Need to hear. Heoi, i te tōaitanga, ka kite tātou i te tukinga me te āte kaiwhakaari whakatika i tana kanohi. Ka whakanui hoki a George Lucas te ringatohu i tēnei hapa mā te āpiti i tētahi pūoro taunaki. He nui te pānga pai o tēnei hapa ki te kiriata, nā whai anō, ka tōaitia rawatia e te hunga mātakitaki. Kei te whakaae rānei koe? Tirohia ēnei kiriata pai nā WatchMojo Māori